a hi fambeni be ya bula ntinhlolo lwa kanakanaka nbyeni sangoma ka gazana ku twa vilela a nyanga yi tilaphi swo lava hi pfunana ebutila u famba u va ni norho vona ka wansati wa nqambi u rhandzanaka na emilorhweni ebuti nhlolo ta vulavula leswaku rirhandzu leri ra ro helela norhweni ebuti phela we wo fa hi wansati lweyi u mu rhandza hi mbilu loko ni langutisa ndzeni ka tinhlolo ta pfumela leswaku rhandzana ni wansati loyi ka va le hansi se va pfumerile leswaku wansati loyi a nga va wa wena ebuti leswaku ye ya ku khanyisela tindlela swi lava u ya ni teka u ni yisa wimpi u ya u ya ni xavela bakiti ra nyama u ku tibega phe u ku ice cream u tlhela u ni teka hi buti u ni yisa photoshoot ni ya ni ya teka swinepe loko ni teka swinepe mikwembu ya mina yi tsaka ya pfumelelana we we a ku fakiwanga vito ra wena picture ya mina yi lava ah, no yini no ko va a ni ri i- i picture yi fakiwe hi ku ku na munhu loyi a lorhiwaka ku nga wena ni ko va wena loyi munhu loyi a nga lorhiwa laya and a va ku lorhanga hi swa ku biha ni ri a va ku lorhanga hi swa ku biha ni ri sukela kwini i ni lorha loko Eh? sukela A va ku lorhanga hi swa ku biha, ni- mina wena yi nga yi nga yi nga se yi fika kwalani a yi tshiki vanhu lava kala va nga ri kona se swona hi vulavula i ni lorha njhani wena mina we ha lorhana na ha lorhana mina wena se swona okay a yi lorha a- u- u- a wu se tshama u lorha, a wu lorha. A wu se tshama u lorha. lorha yini wena A wu- a wu- a wu se- bona bona wa a wu se tshama u ni lorha yes eh mara swi nga endleka u kuma kumbe ni ve tshama ni ku lorha kumbe ni ve tshama ni hleketa swin'wanyana a hi swi veka kokwalani i i hleketa Eh, swin'wana sesi yonke swa yini? i milorho. I hleketa hi wa yini? delela boti loyi hi wa I hleketa delela boti swin'wana loyi yini hi. wena hi mina

74 kasi eka website hi vakhandlegroup.co.za rhumela rungula eka info at vakhandlegroup.co.za vakhandle group we are family
eh na swi tiva ku swi nga endleka ku ri ku ku ri na huwanyana in the background mi ta ni khomela but this video has to be done pisalema 21 verse 11 to 12 Yi hlayeka hi ndlela leyi hi xilungu it reads as follows mara hi ta yi hlaya hi Xichangana vanhu va hlengeletana endhawini yin'we va boha makungu ya ku lwa na wena kambe va nga ka va nga humeleli hikuva wena u ta va hlongorisa.

the channel that matters the most a ku hambokwata yeyi wa lava a wu lavi aka lexi xitayela me ni lo ri na satani xo ku la ni kuti i ta swa ku bo ya wena i mane mi amukela ka the only channel that matters to watch ivi ni grab-a. nchumu lowu sangoma ya ka gaza yi hlaseriwa sangoma ya ka gaza yi hlaseriwa hi vanhu ka tiktok sangoma ya ka gaza yi hlaseriwa na hi manxunge leswi swi nga ni endla ku ndzi ni endla video leyi I ku ku na vanhu van'wani va rhandza ku host-potiwa ku na risimu rin'wana ra xidzedze xin'wana ri ku mi fana na mati emigerhweni a ma tivi lama yaka kona mo landzelela a hi tirheni hi sangoma ya ka gaza i mani sangoma ya ka gaza sangoma ya ka gaza i mufana wa le Bushbuckridge. Sangoma ka Gaza i yena tivhidiyo a hlahluva vanhu kumbe swilo yin'wana ya tivhidiyo leyi a karhi a hlahluva a hlahluva the president Benny Mayengani a ku Benny Mayengani i ta wina ti-elections i ta rhangela tiko ku vula ntiyiso na yena a swi tiva wo huwa wo tlanga a ku na lexi nga ta humelela a ku na lexi nga ta mm, endleka hi Benny Mayengani in terms of politics a ni tshembi ku na one percent Benny Mayengani a nga yi kuma ka ti-national elections

ni fanele ni yingisela tshinya vantshwa na philani in politics no disrespect to them but not me na na na na na na na so i sangoma ka gaza i endla ti-jokes hi vanhu sweswi ni vone video yin'wana a karhi a hlamusela and then a ni boheka ku lava ku landzelerisa ku i i endle yini xa wrong. so ku na munhu wa vunharhu loyi a hlahluva sanghoma ka gaza ni believe a ku a ni xo ngopfu lowu ni n'wi languta xikandzeni ndima ni ku ye sanghoma ka gaza i lo edita na mara let's say hi yena kumbe a hi yena munhu loyi loyi a hlahluva sanghoma i hlahluva sanghoma ka gaza yi ri na ku navela mhanxongi emilorhweni ku a va nsati wa yona a va murhandziwa wa yona there is no level of disrespect to that and xin'wana lexi hi faneleke a ku na comedian la misaveni hinkwayo leyi n'we mi yi tivaka mi nga ta ku loko hi endla ti-jokes a yi endli hi ti-celebrity once you are a superstar you are well known they make jokes about you because people know you hi nge hi ya endla joke hi mthavathi i mani a tivaka mthavathi Zeme, ku i mani a tivaka Mthavathu? Wa n'wi tiva Mthavathu wena? Ni loko no ba jogi hi Mthavathu yi nge tsakisi because you can't relate mara loko no xongi rhangani ex ya mhani before I even said it becomes a joke that's how these things are everywhere else. mara a swi ni hlamarisi ku vona manxongi va va va ri hospotted va endla swilo swo fana swi ni vona na hi coffee na creamer i played a joke na solo makamba i not a joke for a game leswaku nani between this and this one who must go and then i had to deal with coffee na creamora for years ku va solo makamba futhi lani va cukumeta leyi it is just a pure joke It's even far from what Gaza Bosha does. a va nyenyerisi swona loko swi endla ya gaza boxa swilo leswi eh, gaza boxa i worse because gaza boxa doesn't just do jokes a nga endli ti-jokes gaza boxa a-a

shukulla hi le ka gaza bosh a nga se tshama gaza bosh a a khomeriwa timithingi ku fana sangoma ka gaza so if a loko lorha hikanene ke a fanele a vutisiwa ku lorha hi namba mani like he must answer ku okay nimulure number four I'm deliberately here to take a side to stand with Sangoma Kagas. My, my guy, if you think we have so much art there, um, please don't be discouraged. Wona u vona tinhongano vo swi tiva swa ku na na eh tinhongana ti tiyile ku ri na matoto ntsena. na loko ku ri na swakudya swa kata hi vone ku mpfumpfumfu lavan'wani ma hele brahmin don't be discouraged and don't even listen to these tiktok tiktokers wanna be celebrities wanna be who are there on tiktok especially these females who are lava nga laka tiktok just to find men ukuba ku munhu na nuna kaya mara is there on tiktok a ri wansati every day live because why va xavisa mirhi vo sesi hi va xavisa mirhi volavo a va tshembi ku ri va hava ma va blame munhu va le ku xaviseni serious most of those females them if your girlfriends love loves tiktok my guy damba tshika xi xexo un'wana na un'wana lowu ka hleketaka yeswi i ta nkumi tshama ri lava biza ku engage engage hi masangu ha tshika nghwadla yaleyo loko wo ndzi vona wansati a rhandza masangu a ri ka a rhandza tiktok ho vhi swa ku i nghwadla xixi e futhi u nga bayiziseki tshika nghwadla yaleyo huma vunghwadleni n'wana bava i nga tshika ya teke ya lovola ya lovola tiktok wa penga na wa lwala wa gafa

Ghebu wa marimba ndzi sungula na wena n'wana bava loko u lava munhu sweswi ni kombela u ndzi ni ta ku kumela njanga njaka TikTok u va sweka vafana Jay John u kwini mfana u va sweka Papa Rhulani ni nge hi ku hlayi va sweke khale mfanaka Philani na wena i va sweka ha masipala yi catile.